Мөхтәрәм кардәшләр, менә соңгы вакытта бер тема бик популяр булып китте. Ул да булса багучыларга, сихерчеләргә һәм шуның ише кешеләргә ышану. Аларны хәзер бик модный сүзләр белән дә атыйлар, экстрасенслар дип. Менә безнең динебез буенча аларга ышанырга ярый микән соң? Һәм гомумән, Бар микән соң ул сихер? Сихерне ислам дине таный. Коръәни Кәримдә берничә урында сихер бар диелгән, сихерне өйрәтүчеләрнең исемнәре дә аталган, Харут һәм Марут. Мөхтәрәм кардәшләр, сихергә дучар булган пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләм дә. Аны да сихерләгән булганнар. Димәк, менә шушы бөтен нәтиҗәләргә карап, без инде сихернең барлыгы турында сөйли алабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, нәрсә соң ул сихер, багучылык, я булмаса астрология, экстрасенслар? Болар төрле әйбер микән, әллә бөтенесе бер микән? Тулаем алганда, болар бөтенесе дә бер үк әйбер. экстрасенс булсын, булсын сихерче, булсын э, шул ук багучылар, я булмаса анда астрологлар, болар бөтенесе дә бер үк әйбер ди пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм. Болар бөтенесе дә бәйле ди шайтан белән. Шайтанның максаты нәрсәдә? Шайтан кешегә зыян китерергә тели, аны адаштырырга, Аллаһы Тәгаләгә табындырмаска һәм дә инде кеше не бозып, кешенең араларын бозып, балалар белән ата-ана арасын бозырга, ир белән хатын арасында, туганнар арасын, дуслар арасын бозарга аның максаты. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп кешеләр сихерчеләргә барган вакытта, алар күп кенә вакытта араларны бозалар. Мәсәлән, кеше сихерчегә бара, мине кем дә булса бозган микән дип сорарга. Ул әйтә, әйе, сине бозганнар, ди. Багучы, мәсәлән, әйтә, сине бозганнар, ди. Кем? Якын кешең, ди. Син шундук бөтен туганнарыңнан да шикләнә башлыйсың. Эштә бозганнар сине, ди. Бөтен коллегаларың эләгә моңа. Ә кайчакта әйтәләр, ирең синең яки хатының синең шундый, ди. Бетте. Менә шушы күңелеңә шик керү белән алар белән аралар бозылып бетә. Әле синең бернинди дәлилең дә юк, кемдер, чит кеше сиңа әйтте, ә аралар инде бозылды. Менә шайтан үзенең максатына иреште. Сихер юлы белән үзеңә кемнедер карату, яраттыру, бу да, мөхтәрәм кардәшләр, бик начар эш. Ни өчен бик начар? Чөнки ул кешенең күңеленә, йөрәгенә син кермисең. Ә бары тик Сине югалткач, сине күрмәсә, ул азаплана, аны шайтан борчый, азаплый, шунлыктан гына аның синең белән буласы килә. Ә бу тора-бара зуррак проблемаларга китерергә мөмкин, сәламәтлек белән, йә булмаса ул кешенең үз-үзенә хәтта кул салуы белән дә. Шулай итеп, барыбер син үзеңнең теләгән нәтиҗәңгә ирешә алмыйсың. Шуның өчен дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм шушы сихернең кешегә файдасы булмаганлыктан, шайтанның кешегә зыян китерергә теләгәнлегеннән сихерне бик зур гөнаһларга кертә. Хәтта ширек белән бергә, ягъни Аллаһы Тәгаләгә ширек китерү белән бергә йөри менә шушы сихер дигән нәрсә. Сихерче кеше бервакытта да мөселман була алмый. Мин ислам динен тотам, динне теге дин белән яшим дип сихерли алмый кеше. багучылык белән шөгыльләнә алмый. Болар икесе бер-берсенә каршы килә торган әйберләр. Чөнки соңгы вакытта бик популяр булып китте, мин Коръән белән сихерлим, Коръән белән багам дигән сүзләр. Әмма мондый нәрсә мөмкин түгел. Багучылар да, мөхтәрәм кардәшләр, киләчәкне әйтәбез дип утырган кешеләр дә, алар да сиңа киләчәкне әйтә алмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, киләчәкне белә бары тик бер Алла гына ди. Ә инде Багучылар киләчәкне белмәсәләр, алар нәрсәгә кирәк соң? Һәм аларга нәрсәгә барырга соң? Әйе, алар синең үткәнеңне яки хәзерге чынбарлыгыңны белергә мөмкиннәр. Чөнки алар Шайтан белән элемтәгә кереп, синең турында шушы мәгълүматны алалар. Алар үзләренең Шайтан белән элемтәгә кергәнен дә аңламаска мөмкиннәр. Алар, мәсәлән, ниндидер тавыш, кемнеңдер тавышын ишетергә мөмкин, яки аларга нәрсәдер күренергә мөмкин, алар нәрсәдер тоемларга мөмкин. Әмма болар, шайтаннан. Шул исәптән, мөхтәрәм кардәшләр, сихерчеләрнең дә эшләре шул ук шайтан белән бәйле. Алар, шайтанны чакырып, кемгәдер зыян китерергә дип, аннан сорыйлар. Кайвакытта, шайтанның исемен әйтмәсәләр дә, үзләре эшләгән эш белән шайтанга мөрәҗәгать иткән булып чыгалар. Мәсәлән, алар инде ниндидер сүзләр сөйлиләр, аңлашылмый торган. Бу шундук билгеле сихерче сүзләре. Чөнки аңлашылмаган сүзләр сөйләнсә, бу күбрәк сихерчеләргә кагыла. Йә булмаса, мәсәлән, аларның алларында ниндидер әйберләр, алар сиңа ниндидер корбаннар чалырга кушалар, бик катлаулы итеп анда тап син кара әтәч, аны кич белән караңгыда чыгып, басуга, шул якка карап, дип анда шулай-шулай дия башлыйлар. Йә булмаса, җонын җылкыда тарат, эчләрен чыгар да шунда калдыр, анда пилмән пешер, пилмәннең тышын аша, шушы эчен ашама дип анда шундый сүзләргә кадәр әйтергә мөмкиннәр, бик диккать белән. Мөселман кешесе моны әйтмиячәк. Шуңа күрә дә бу да сихернең, шайтанның эшләгән бер эше булып тора. Мөхтәрәм кардәшләр, инде астрологлар шулай ук шушы сихергә кагыла. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, кем дә кем астрология белән шөгыльләнә, йолдызлардан белем ала ди, шул сихердән бер элеш ала ди. Ягъни бу да мөхтәрәм кардәшләр сихер белән бик тыгыз бәйле. Ә бит астрологлар хәзер безнең аяк астында бөтен җирдә. Бөтен кеше шуның белән яши кебек тоела. Гәзиттә, телевидениедә, радиода. Әмма болар бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр тыелганнар. Я булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, тагын шундый нәрсә бар, амулетлар тагып йөрү. Бити түгел бу. Әйтик, дини сүзләр язылган бити ул бөтенләй икенче әйбер. Әмма сиңа, мәсәлән, кемдер, ниндидер шаманмы, кемдер анда кулыңа әйбер бәйләп йөрергә, муенга тагып йөрергә куша. Менә болар да шуның белән бер тирәдә йөрүче әйберләр. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер без белгән экстрасенслар, багучылар, Сихерчеләр, болар бөтенесе, бөтенесе дә дингә каршы килә торган әйберләр. Бер генә кешенең дә әле моннан файда алганы юк. Әйе, бәлки алар кайбер очракта дөрес тә әйтәләрдер, мәсәлән, синең авыруыңны әйтеп бирәләр. Әмма шушы авырудан дәваланырга насыйп булса сиңа, Аллаһы Тәгалә сине дәвалый. Ул шифасын бирә. Әмма син шушы авырудан дәвалады мине сихерче дисәң, Аллаһ Тәгалә түгел дисәң, син шундук иманыңнан чыгып киткән буласың. Менә аның шунда бөтен хикмәте. Һәм дөреслектә, багучы булсын, сихерче булсын, ул бервакытта да синең проблемаңны хәл итеп җибәрми. Ул сине үзенә бәйли. Ул синең авырткан җиреңне бүген бетереп торса, Ике-өч елдан син тагын авырый башлыйсың, тагын аңа барырга мәҗбүр буласың. Ягъни, бертуктаусыз аның клиентына әйләнәсең дисәң дә була. Кемдер әйтә, мәсәлән, кайбер сихерчеләр бушка эшлиләр, ди, акча сорамыйлар, ди. Әмма акча сорамасалар да, аларның бит максат синнән акча алу гына түгел, әйттек. Максат шайтанның, ул сине адаштыру, дидек. Димәк, син адашсаң, алар инде үзләренең максатларына ирешкән булалар. Ләкин бар мөхтәрәм кардәшләр сихерчеләрдән гайре әүлияләр дигән кешеләр дә. Мәсәлән, алар да киләчәкне сиңа әйтергә мөмкиннәр, мәсәлән. Яки үткәнеңне әйтергә мөмкиннәр, авырудан дәваларга мөмкиннәр, әмма алар бик нык ышанучы иманлы кешеләр. Бу кешеләр сиңа, син килгән вакытта, алар сиңа киләчәкне генә яумаса үткәнеңне генә әйтмиләр, сине дәвалап кына калмыйлар, алар сиңа әле дәгъвәт кылалар, Улым, кызым, намаз укы. Яулык бәйлә, хәрам ашама дип сиңа матур-матур сүзләрен, киңәшләрен бирәләр. Менә мондый Аллага ышанган иманлы кешеләр, алар инде Алла белән эшли, шайтан белән түгел. Аларныкы булыша да, файдасы да тия һәм аларга мөрәҗәгать итәргә ярый. Ә андый кешеләр бар. Ләкин инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундый хәдисе бар.

Ә без белгән бу багучылар, экстрасенслар, алар бит, аларда Алланың ахәрефе дә юк. Исламның ихәрефе дә юк, шулай бит. Шуңа күрә дә без аларны дин белән бәйле дип әйтә алмыйбыз. Йә булмаса, син килгән җирдә, мәсәлән, бер багучы хатын-кыз утыра икән, Коръән китабын тотып. Үзенең яулыгы да юк, намазы да юк, тәһарәте дә юк дигәндәй. Димәк, бу Коръән сине алдалар өчен эшләнгән. Ә үзе ул Аллаһы Тәгаләгә. хезмәт итми, һәм аның ярдәме дә ул Алладан түгел икәнен без аңларга тиешбез. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шушы хикмәтне аңларга кирәк. Ә нәрсә саклый соң безне сихерчелектән, бозымнан? Безне икенче сихерче, икенче бозучы сакламый. Безне саклый Аллаһы Тәгалә. Иманың никадәр нык булса, Аллага син никадәр якын булсаң, шул дәрәҗәдә Аллаһы Тәгалә сине саклыячак. Һәм беркем дә сиңа зыян китерә алмый. Сез инде әйтерсез, алайсаң нишләп Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә сихер ияргән дип? Ул сихернең барлыгына дәлил буларак аңа ияргән. Ягъни Аллаһы Тәгалә күрсәтергә теләгән, менә сихер бар, пәйгамбәргә дә ияргән дип. Пәйгамбәребез начар булганга күрә аңа ябышмаган ул сихер. Ә безгә күрсәтер өчен, без ышансын өчен һәм без инкарь итмәсен өчен эшләнгән эшләр болар барысы да. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз әйтә, Багучыга барма, башыңа бәла алма, ди. Менә шушы сүзне, шушы мәкальне исебездән чыгармыйк.